emiachochi, oibwe obwoge, aa naye nka oyo momura ominto, oyo na omwana omomura ominto okwete, oyo bono na omwana one. Igo ngoakera omoesimio oito ase engencho aigure ebirero biaito ase ekenyoro eke, otarire ororire oakire chibicha o- oeirwe, obomaene ororire obo- obokong'u bore nkei. na obokong'u bore nkeye nochire korigereria oimwana, onyorire ng'a kweri obomaene enkeye nebwate obokong'u. Bono egento kere ororo obomaene, inche ritang'ani nkoragwakera ng'ambu yane, mbuya mono naende Nyasae onye agokorenda ase ogotacha obonyansi buna kogora, ekiagera emeremo gwakorire na. Nachire mpaka aase nakororie naende nasabere buna bono nasabire. Aba bonsi bacha bakorore naende ba- bamanye ng'a kweri otoko tokorende. Ekenyoro eke ekegima kia Musa tari Musa obeti yoka, korwa rogoro mpaka igaa, na intwe twaigure ng'a ntore ne chinguru yo- yomwesimia ogoita ogokora ki? Ogotokonya. Nonye nebireri biaito togoteba, iga agokora ki? Iga akobua. Nachia abe akamwana buna aka bono kabwatire koboko, nabo ako akorora ng'a kweri obomonene gatebire. Oyio tari omwesimigwa ore omuya? Bono egento kere ororo inche igo ngoteba iga, omwesimigwa mbuya mono gwato konyire enka eyio. Naye egento kere ororo obomanene buna otoroche omo- omong'ina buna oyo, enda yachire omogongo, omwana oyo enda yachire omogongo, naye noigwete ng'a noigwete tindi kona koira ore. Igo bono egento kere ororo, nonye mogaka komomanyete, mogaka buna agotara, tana goakanera omo- omwana oyo eng'ombe. Oroche buna agaikia abana batano nyomba iga aria nkwagenda nkwayia rigereria na omonto obwate chinguru inche tindi kona goteba ng'a tabwate chinguru, nabwate chinguru lakini noroche buna omochie ore. Igo onyore na omong'ina oyo iga amenyerete obo kong'u obonene sana, ekero akunyiru iga akominyoka gocha ase nde ngochia komotebia ng'a antebi ng'a aye aye ntatamoke tata nakwete. Iga ngotebia omonyene ase igoro inche ngotenena namagoro aba. Igo bono, inche nagwakire ng'a mbuya mono, mbuya mono naende mbuya mono etari koera, ekiagera ayio gwakorire namanene. Ntware gocha konyora enyomba eye eagachwa emiaka eye. Gose bamwe? Eki negento ngokwana ekemo. Na noigwete ebirogo biane inche natebire ng'aki inche nakwaire okoboko naende Nyasaye kogochia koboria naende bosio abanto aba nabao bonsi bamosobete mpaka yaani totebe mbosi gaiga.

obwagerire gwachire komanya aya akare emechi ya Nyasaye gose. Abaminto baria bakorete emeremo eye, nainwe tiga Nyasae akore ki? Abaminto baria twabwateranete bakarua kera omonto agasoyia omobuko. Agasiira keria omwesimigwa ominto atoete, erio Nyasae akore ki? Abasisenie. Nabairaneri ng'a mbuya mono. Omogambi tiga Nyasae ane okobeka oo. Naende tindochi gose onde naro omomura onde ogocha gokonyegeria. Abamura baria abamura baria abasae. Bwata omogambi oyo okoboko. Amang'ana omogambi aendete gokora namang'ana amaya. Otoruseirie obosooku aa. Ekero nkorigereria iga iga, nigo ngoteba ng'a Nyasae abakwe naende aimokererigwe igoro. Nyasae, korende noyokomoira ekiara aragererigwe. Oyo nere omogambi tobwate. Nyasae amokonye ekebindi eke ae- a- aire, naende agenderere gotokonya. Korwa abwo eng'aki ende amosukie ekewango kende. Oyo nkogenda are mpaka abe egavana. Omonto nonye egavana ya mambia. Okorire emeremo emiya, oyo ne egavana. Iga Nyasaye amokonye. Arairure ekerasi. Kerasi. Tata mabuono. Arabera aga torakoe ekero gekorabero engaki ende togosukia intwe togosukia goetera amatemu aya gwakorire gwaetire.

kumi na saba Amina. ase oborabwo. Bado tunaendelea Amina. abo babwate emechando na abange, abagotu bare egati yaito na abange, abalemavu bare egati yaito batari koimoka korwa nyomba na abange, chintakana ne echinyinge Inki ngochia korigia chi- chingasi gochia igoro nsa tindanyara? Karansabera nsa tinatare emechie yaino. Na- ninsukie abanto mia moja, na barabwo ba abafadhali. Namanyire obotaka nabo okorokwa omoro. Otware enyomba buna eria omomura oria amenyete. Naende ande ake onyore emiaka yasukire, abanto ng'aki bagokoroka? Lakini tori morogi noboremeri okorete ki? Obwate. Tiga toteme gokonya abanto. Baba nonya gwateba tong'akere chikura, timanyeti nonya noyo ong'eete noyo insabere. Ekenene nkeri ng'a emiaka eye etano nkore amaya. Eye erachie gocha Nyasaye omanyete. Iga torakore eye, ee totigareti ebere etato ebe, toruche bursary, torosie chinsoko, tokonye aba. Ayande amotwe omonene tamanyeti? Ah, omong'ina nkwangu buna sana, tari tosabe ah, ase egeki egesinini, mwebanke buya, ninyore chiringi ikomi, igo nachio mogwancha, ekero narorire omochie oo. amo nabaamate baminto mbuya more mwensi. Inche natwarire omogooko omonene mono ase eng'encho narorire omoraai. Nabo ntagete koba gokwana ring'ana eri ng'a omorai mbuya mono aye amogaaka aro, nari twateba ng'aki obuya bwaye, mogooko oye, kende gionsi kiaye eki atunyananete mogaaka riria asirete. Bono torenge iga ase eng'encho ya ogo- gokoiraneria ng'a mbuya mono ase eng'encho yago omogambi.

Kumbe nonya nomwana okorara amang'ana gake tiga omonene akoa. Omogambi omogambi gwakorire amang'ana muna muna twategereire iga goeta goeta goeta kere ekenyoro nanyebie kogokwaneka oo. Igo twakagete nomwana omosibini kumbe Nyasaye gakwete chisemi na obong'aini echioborai. Nyasaye tigagendereri gokobitera korwa bono na kogenderera. Tiga ki nare gosaba ng'aki

Amatanga ng'a amange inche nkobakorera ande ebinto, kera ekio onye torakonye obogima bw'omonto ase akorara. Nyasae tiga agokonye omogambi, naende inche nare kobua ng'a gaki nonya na abasacha aba konya bakona koboria gose konya bakona koboria kogenda, bare gwancha bamanye ng'a twaisanekire gaki. Ase erieta ria Kristo Yeso, gamba otwe ase abamalaika. Gamba otwe ase aba egere o- ase abanyene bara- ase abanto baba.